ndongotanga nditi pamusoro yevana vezimbabwe pamusoro yevana vapresident advocate nelson chamisa kumatima nenyika nevari diaspora tokuti pamusoroi e, eh, nyaya yamuri kutaura mukoma ka e, ndifunga ndakambobvunzwa mm, kumashure uko nenhau iyoyi kuti no madzibaba mukuru wenyu asiya ndakati kana ini ndasiyawo kana vakati vakuenda kured vakuenda kupepo tinoenda izvi nomvura nomvura ndakataura ndakati president eh, chamisa vakati ten left ndinotena left ndikanzi ten right ndinotena right ndikanzi jamba ndotojamba saka pese pavari ndopatiri president chamisa havafi vakaita zvekuti munhu handie kuzana president chamisa vakangomira sezvavari ende munhu akamira nechokwadi anoona because chavari kuzama kurapa chirwere chiri munyika chirwere chiri munyika izanup f so ndicho choda kurapiwa choda kutobaiwa vajekiseni napurezidendi chamisa kuti chirwere icho chipere ndio zanup f ndio mabasa efazi ekuda kukanganisa vanhu brain President Chamisa havafe vakaenda kuzanu. President Chamisa havafe munhu avakashandiswa nezanu. Munhu anoda vana veZimbabwe. Munhu ane ane ane ane ane moyo nevana veZimbabwe. Havafe vakaita zvinhu zvekuenda zvekushandiswa nezanu kudaro. Havana kusiya ndozviramba ini. Tifunga makavanzwa aitotaura kuti aiwa taakuda kuchifambira mberi nebasa ende vari kuda kutorwira vana vezimbabwe vapinde munyika yekenani kuti vabude munyika kuti nyika ibude mumadhaga mairi ka zvinongoda president chamisa musanyeperwe musanyeperwe zvenyu zvese ifazi mabasa efazi siyaiwo vanotobori nani vanhu vakaenda kuchikoro vanotoziva zvekutaura nezvekuita izvi zvapfana zvakatiwa kufazika izvi zvapfana e, zvakaperera magrade seven totozviziva zvimwe zvapfana zve zviri kushandiswa nefazi havazive zvavo pekuperera havatomboziva kana chokuita saka hatiterere zvinhu zvakadhakwa kudaro tinosvika kani mukoma zvakuda kubatana nekushinga tikashinga tikabatana muzimbabwe tinoikunda hondo iyi amuona tinoikunda hondo iyoyi bhozi zanu pf zvainoita inoshandisa vanhu inoshandisa mari bhozi vanhu vabira nyika vanhu vane mari that's why isusu tichiramba mukuona mazuva apera ndichiramba zvimotikari zvavo apa zvanga zvabuda nganzi nachivhayo ye madzibaba da kukupa ini makaenda wrong side andiudze zvekuita ini chivhayo mwana mudiki stere kwandiri plus handikunde kufunga iye akaita mukana wekubira nyika ndesaka vane mari but pabrain wise chapo chapo never handikunde kufunga ini akataka kuisa pafacebook achiti ndina cooksman Eh, pikiro riti handiri kublawa yekuwhite city ndoraakakanizva hanzi avakomana ava vakaenda wrong side vana vezimbabwe nditendere kuti ndivabatsire unokumbira kubatsira inini iwo uri wezanu mwoyo chena wako ndewei wokubatsira ini mhondi ini handibatsirwe nemhondi kai nemasatanist handidaro kai handibatsirwe nevanhu handi inini ndati handitambire zvinhu zvisina basa handimaona kana pana pabhasikoro chaira pano musha wangu chete nemhuri yangu pana hapana na modi ngoro yangu iyi mombe ndiyandinayo pana ngoro iyi but handitambire zvinhu zvisina basa handitengese struggle mukoma handitengese struggle nokuda nokuda kana kutengesa uh, kutengesa upenyu hwevanhu nekuda mota never hazvibude ende ndicharamba ndakamira pana president chamisa kusvika zvanaka koma zvakafanana mukauya panapa ka motanga kutaura mudzimai wangu amai mako akuti mudzimai wako asiri wako iwewe asi ini nditoziva kuti amai mako mudzimai wangu uyu kupenga kwaakutoita ndozvaari kuita emasoni kupenga kupererwa ende mukomana zvakafanana ini ndinomira nechokwadi nyange vanhu mukatuka mukashora zvinengei ini ndinongomira nechokwadi mwari nenyika inenge ichitoziva kuti haiwa madzibaba wakamira pachokwadi president advocate nelson chamisa wakamira pachokwadi kumwe kupenga kupererwa kwe handipedzerwe kana kuda kumira kushorwa vanhu ndozvo vanoita pasocial media vanoda kutanga kushora kudi but chokwadi chiripo mukoma kana vese iye nangagwa ritoziva kuti izino ivende ivende paipe ikiyateka ba ivende kutomboti keyateka kutomukwidziridza sirika ivendi hapana zino riripo paipa akaende ripoti yake yaakaisa yeye kutoti muzimbabwe hamuna kufambiswa maelections zvakanaka akabirirwa zvemhando yepamusoro ndopaari kuikanda akaipapo ndopaicagongera akaipa ndopaichamirira kuti ndi ipapo chokwadi chiri kuzikanwa nesadhaki manzwaka ndopavari kutangira isusu vana vezimbabwe hatifanira kumirira sadhaki ka tofanira kuonesa sadhaki kuti ayiwa uyu munhu akazvigadza uyu haasiri munhu akasarudzwa nevana vezimbabwe munhu akasarudzwa nevana vezimbabwe ndipresident advocate nelson chamisa ed anozviziva zanu p f inozviziva vana vezimbabwe vanozviziva izvozvo hadzisi nhema ende izvo vatozviziva so kuti munhu akasarudzwa zviri pamutemo munhu akasarudzwa nevana vezimbabwe ndipresident chamisa aiwa aiwa aiwa idzo idzo hatingapindire papo istrategy dzemukuru wedu vaida kuona nyoka nharadada dzanzi rimusangano vavengi manzwaka nevatengesi makuona kana pavakasuduka vachidzoka so nyoka dzese nevavengi vese nevatengesesi vabuda pachena dai vasina kudaro president chamisa ka hapana kwataienda taitoona ndipo pamaitaura kuti hapana kwamuri kuenda madzibaba iro istrategy remukuru wedu ka izoro handikapindire kwavari but vakandigonera president zvavakaita vakagonera nyika vakagonera mirai mirai vakagona president chamisa zvavakatoita because hataizoziva vavengi vedu vanga vatiinawo mukati because munhu anonzi chavangu ka munoziva takatenderera nyika ini ndaiteera president chamisa zimbabwe yese maifunga munozviona hapana asina kuzviona munyika hwende yebiti weushimeni yechabangu kunyengo yechabangu handina kana one day randikamuona President Chamisa achimwa Pepsi nehafu bread mumasango tendera kusvika kwana kabuyunyi uko kubulima mango kukona uko manzwaka kutendera nyika yese hatina kana one day randikaona varume vese vakutaura kuti ndovakuda kuti he tisu aridzwe sisi kuimpozwa nezanu pf ndo mabasa ezanu pf ndokushandiswa nezanu pf ikoko zvino unotorana nemhepo unotorana nemunyama because haisi nyore kuchemedza vana venyika yezimbabwe vachitamba nhamo yavari kuita muri kufiwa nenzara munyika umu nokuda kweZanu PF. Nyika ine maminerals mangani? But nyika iri kutambura. How many minerals dziri munyika? Nyika ine mari yakadai so, but tiri kutambura munyika mukudai so. Kutambura nokuda kweZanu PF. So chirwere chandiri kutaura ichochi, chirwere chiri munyika ndo Zanu PF. Chinofanira kubaiwa majekiseni naPresident Chamisa. Chipere chirwere ichocho. Ndinoda President Chamisa kudarika bato. inini ndinoda president chamisa vanzwaka nyika yese yamuri kuona kumatima nenyika nevari diaspora vanoda president chamisa muvanzwaka inini pandikatongonzwa vanzwaka kuti vakomana naostalos eh, vari kufamba vari kumbokura ground pablue movement inini mangwana acho ndakabva ndatinotenga mugore yangu two yependi ndakazviti ari manheru kaizvi kuseni vakazongoona vanhu yablue panapa Kana panga ya blue kudara. Vakomana wangu wenzani pifu akamboya akatenderera tenderera apa. Ndakati aiwa mirai munatso kuona ndozviripo. Bozi ndoda chunhu changu nemoyo. Kwete zvekufosera kana zvekumanikidzirwa zvezvi nemoyo wese nemoyo unoda. Handimuri kuona. Kana president Chamisa izvo zvakati ndakuisa red. Munoona ya red kamusha unoona wa red. Makaona ya pepo munoona wa pepo musha. zvavatoita nhasi so vakatotaura teti eh, takupfeka pepo munoona yapepo musha wese iwoyo nhasi risati radoka so because ndinoteerera zvavanotaura because munhu ane zodzo pachokwadi chaipo kana zanupf even emerson munangagwa chaye zanupf inotozviziva kuti mukomana akazodzwa uyu mukomana wepresident chamisa mukomana akazodzwa uyu vanotozviziva ipo paye but iginya ginya chete haisi nyore kamukoma kuti eh, pane kungokufosera kwavari kuita vanhu kumanikidzira vanhu so ndozvavari kuita hapana rudo iwe ndakambokuudzai munhu womukadzi chai chaiye ndikasvika panapa sekusvika ndasvika kwandabva kwandabva handiti ndongosvika panapa ndototi mbama kumukadzi bhutsu chibhagera ndotoita bhurugwa rekudambura so ndomuti ndikuda bonde newe ndo zviri kuita zanipi yekufosera rudo pasingadi ndo mabasa ezanipi zvese zvavari kuita kumanikidzira vanhu chete kufosera vanhu chete havachadiwa vamuri kuona vanga vari kuteera zanupf vanoti tichakurohwa kurucha but vamwe vacho vakuita vachichangamuka manje tatosvika kupi nekushandiswa nevanhu ava president chamisa munhu anotya mwari manzwaka mm. munhu anovimba namwari haade kudeurisa ropa revanhu mm. ani muri panzwaka thats why achifamba nemutemo eplus eh, munhu anoziva mutemo muri panzwaka mm. saka haasi munhu wechigenda goriya zvavajaira ivo vezanupf zvokuda kungoita chiginyabvu ginyabvu so haisiyo type yacho president chamisa bcause munhu anotya mwari munhu anoremekedza upenyu hwevanhu munhu asingade kudeurisa ropa revanhu muzimbabwe muri panzuza e eh, saka munhu ari kufambidzana nemitemo nestrategy mushe kusvika tasvika chaipo chaipo pekuti zanupf yega ichanatsoonoti apa tabatwa muri panzuza zvekuita violence zvezvo hazvina zvazvinotipa Because tinokwadzisa vana unozoda kutonga yani waurayisa vana. Vakomana vangu achifamba ana, ana hostalos nachibaya pangu achitenderera ndoti zvauti avakomana vana hostalos vanhu vanenge vakazemberana kumukomana saka zvavakange vataura ndozvandaiteerera because vanhu vanoteera kuchi mukomana muri panzwa saka handina kungoita zvemusoro wangu zve e kana ndisati ndati kana ikanzi yachinjiwa kala munoona ndachinja futi papa e munoona ndatochinja kala iwe